Динар, театр дөньясына ничек килеп кердең?
Ишекләр аша. Казан театр училищесын тәмамладым. Аннары инде безне целевой набор белән Әлмәт татар дәүләт драма театрына эшкә алдылар. Син үзең Әлмәтнеке?
Юк, мин үзем Чалныкы. Әлмәткә күченеп килдең? Әйе, Казаннан. Чалдан Казанга, Казаннан Әлмәткә.
Үкенмәдең? Юк.
Үкенсәм алыштырыр идем, мин утыра инде Әлмәттә 10 ел.
Ә, син йолдызнамә буенча кем? Үгез бозау.
Ышанасыңмы гомумән йолдызнамәгә? Мин гомумән бик сирәк әйбергә ышанам.
Ә хатын-кызларда нинди сыйфатларга өстенлек бирәсең күбрәк?
Белмим, һәрбер сыйфат хатын-кызга хас, шуңа күрә мин алай аерып, ниндидер менә сыйфатны менә бу сыйфатлыкка өстенлек бирәм дип әйтә алмыйм. Һәрбер сыйфат хатын-кызны бизи, ул аны гүзәлләндерә. Шуның белән ничектер матурлана һәм туплана димме соң гүзәл затларыбыз. Ярар, алайса башкача бирәбез сорауны, ә нинди сыйфатларны яратмыйсың? Хатын кызларда гына түгел, гомумән кешеләрдә.
Кешеләрдә белмим, икейөзлекне, алдауны, гаделсезлекне.
Ә менә үзеңнең холкыңдагы иң начар сыйфатыңны әйтә аласыңмы? Үпкәләүчән,
горур, Шул ике сыйфаттыр, былай, аерым менә ярылып торганнары. Ә, бала чакта кем булырга теләдең? Амон. Амон?
Әйе. Ә ни өчен?
Белмим, ни өчендер.
Ә, ну, теләү, теләк ул бер, ә барыбер тормыш үзенең сукмагына бастыра һәм үзенекен итә. Ә, теләк белән Һәрвакыт теге тормыштагы менә ничек дип әйтим? Э, чынбарлык. Чынбарлык ул туры килми. Ә ни өчен ОМОН? Мин Сабан туйда менә ничектер кечкенә чакта күрә идем. Э, миңа гомумән формалы кешеләр шул, бүгенге көндә дә шулай менә. ЮХИДИ хезмәткәрләрен дисеңме, э, полиция хезмәткәрләрме, гомумән формадагы кеше, летчиклар, космонавтлар. Э, менә кечкенә чакта сабантуйларга йөри идем, безнең чалда гел отцеплениедә тора иделәр алар. Алар миңа һәрвакыт ниндидер менә мин сабантуйны түгел, аларны карый идем, күзәтә идем. Алар ниндидер теге горур, көчле шундый. Менә һәм мин аларга соклана идем. Һәм ул балачакның ниндидер соклануы шул хәтле теге э, эчтә Кереп калган эчкә, тәэсир иткән күрәмсең ул вакытта. Һәм менә шул да мин үскәч аман булам дип уйлыйм, менә шундый теләк бар иде минем. Хыял, белмим, теләкме ул, хыялмы? Теләктер. Ну, хыял булса, кына калган инде ул хәзер.
Бәлки.
Хәзер мин теге уйлап куйдым, теләк белән хыялны аермасын, шуңа күрә әзрәк уйга баттым.
Яхшы, ә менә бер күрүдә гашыйк булуга ышанасыңмы?
Ышанам.
Шулай булганы бармы? Юк.
Ләкин ышанам.
Тормышта синең өчен үрнәк кеше. Абыем. Бер туган абый. Әйе.
Ни өчен? Чөнки ул минем терәгем, чөнки ул э, чыннан да минем өчен э, иң ышанычлы кеше. Шуңа күрә ул миңа үрнәк. Сез гаиләдә икәү? Әйе.
Ә, үткәндәге бер көнгә яңадан кайту мөмкинлегең булса, кайсы көнне сайлар идең? Ниндидер истә калган бер вакыйга. Менә мин кабат шул хисләрне кичерер идем дигән. Белмим, әни белән булган бер көнне, берәр көн.
Аерым бер көн искә төшми. Юк. Ә, төшенкелеккә бирелгән вакытларың буламы? Була, еш.
Ул халәттән ничек котыласың? Котылмыйм, вакыт.
Бары тик вакыт кына ничектер үзенекен эшли һәм ул халәттән чыгара. Махсус ниндидер эшләр, көч аның өчен түкмим.
Театр ярдәм итми. Театр кайбер вакытта үзе шундый хәлгә кертә әле.
Кызык. Ә, артист булмасаң кем булыр идең? Амон түгел. А мондан тыш, летчик, пилот. Ансы да бер хыял.
Ансы хәзер бүгенге туган теләк. Яисә кайракны уйлап куям, әйтеп, шиктер стюарт булырга, мәллә пилотканы шиктер соңга калынган инде, хәзер еш та бар бит. Стюарт ничектер әйтәм бит менә. Ул форма кию теләге һаман ничектер күңелдә. Ну, э, театрда э, әлеге дә баягы андый рольләр. Ну, э, менә әлегә кызганычка каршы ничектер менә шундый рольләр эләккән юк миңа, теге форма киеп уйнаган.
Юк. Ни өчен бу хакта үзегезнең э, режиссерыгызга әйтмисез? Мин гомумән э, рольләр теге рольләр сорамыйм, ниндидер теләкләр белдермим. Чөнки э, мин менә Ниндидер теге сорап алмаган, ә үзеңә теге ничектер эләккән, туры килгән роль кызыграк һәм ул теге көтеп алган роль менә алай эшләве кызыграк. Теге көтәсең, нәрсә эләгер микән теге? Балык тоткан кебек. Балыкта белмисең бит нинди балык эләккәнен. Менә шул әйбер. Ә болай сорап алган роль.
Сиңа күбрәк романтик рольләр килешәме?
Белмим. Аны теге үзем чыгып әйтә алмыйм, аны тамашачылардан тамашачыларга күбрәк күренәдер инде ул. Тагын нинди ниләр бар? Романтик тагын? Комик, бәлки, трагик э, рольләр. Белмим, элек мин һәрвакыт әйтә килә идем, мин комик роль, мен комик рольгә туры килмим дип. Ләкин менә башка э, фикерләр дә ишеткәнем бар. Мин анар уйлап карыйм, мин күп кенә комедия спектакльләрдә уйныйм икән. Аерым Ничектер бүлеп, аерып әйтә алмыйм, менә мин мондый юлдан, мин менә шундый жанрда эшлим дип. Универсальный актер. Алай булгач та әйбәт. Э, башка театрларга, концертларга йөрисеңме гомумән? Әйе.
Э, Әлмәттә э, күп түгелдер инде алар менә Казанга. Нинди театрларга йөрисең? Камал театрына йөрим, вакытым чыкканда. Әлмәт театрында без бит теге сапожник без сапог кебек, үзебез театр. Бездә бер генә театр. Шуңа күрә кайдыр барып булмый, ә концертларга я вакыт җитми, я теләк юк димесең инде, белмим. Мин концертларының да барсына да йөрмим. Ә эстрада, гомумән эстраданы яратасыңмы, тыңлыйсыңмы?
Яратам һәм тыңлыйм белән ике сүзне, ике төшенчәне аерыр иде мин. Яратам дип ничектер алай кычкырып әйтә алмыйм, ә тыңлыйм. Кайвакыт тыңлыйм.
Тыңлыйм, кайвакыт түгел, гел тыңлыйм. Ни артистларын атап әйтә аласыңмы менә шуның, ну, шуның иҗатын яратам. Мәсәлән, менә бүгенге көндә хәзер менә Әлмәттән Казанга килгәндә флешкамда нинди? Айдар Галимов, Илсия Бадретдинова, Элвин Грей, Әнвәр Нургалиев. Менә нинди шундый подборка. Ә былай балачак кумирем дейммесең инде артист кешегә теге хәзер шулай диләр бит не создай себе кумира теге кумир э, булырга тиеш түгел дигән шундый бер төшенчә яши белмим килешәмме мин аның белән юкмы анысын әле белмим уйламадым айдар галимов балачак низернием Шуны тыңлап, карап үскән егетмен. Ә Салават?
Ә Салават ничектер туры килмәгән күрәмсең. Тормыш юлыма. Салават кырыйда калган.
Мин аны теге э, тыңлыйм, ләкин Айдар Галимов Айдар Галимовның ка мәхәббәтен ничектер әнисеңдер, әни бик ярата иде аны. Кечкенә чактан мин шулай җитәкләп, букетлар алып, э, без концертларга йөрим. Һәм безгә менә бүгенге көн кебек хәтерлим, ниндидер бер вакыйга иде ул, бер бәйрәм. Хәзер бит концертка бару, театрга бару, ул ниндидер теге кибеткә кереп чыгу кебек. Бик повседнев э, күренешкә әверелде. Ә мин хәтерлим, Айдар Галимовның концертына бер ай алдан э, билет ала идек. Әни матур итеп мине киендерә иде. Без аннары подземкага барып, подземкада сата иделәр ул вакытны. Ул вакытта бит теге кибетләр алай күп түгел иде, чәчәк чәчәк букет артына шунда бара идек. Аннары утыра идем мин каушап. Концертның яртысы качан мин сәхнәгә чыгармадым икән дип. Теге никтер дулкынлана идем. Менә шул мизгелләр һаман күңелдә. Шуңа күрә Айдар Галимов э, һәм аның концертлары шул хәтле балачактан тәэсир көчле ясаган. Ә Салаватка минем йөргәнем булмады. Бәлки балачакта теге Салават концертларына йөрсәм, Болай, әлбәттә, аның җырлары шулай күңелгә хуш килә.
Язмышны үзгәртеп булмый дигән төшенчә белән килешәсеңме?
Җитди сорау. Тиз генә алай җавап уйларга кирәк. Икеләнәм монда ничектер. Әйе дип тә әйтә алам, юк дип тә әйтә алам. Әйе дисәм, икенче Уй килә башка. Барыр язмыш, тормышыбыз Ходай Тәгалә кулында. Бәлки без аны үзгәртә алам дип үз-үзебезне ничектер алдау гынадыр ул, яки шулай тоемлау. Бу буладыр бәлки, но барыбер барсы да язылган инде ул. Ничек бар шулай. Кешегә бит һәрвакыт сайлау мөмкинлеге бирелә диләр. Нәрсәне тот сайлау, тормышны? Тормышны гына түгел, менә көн дәвамында иртә белән тордың син, Мәсәлән, театрга эшкә барыргамы, бүген бармаскамы, син аны үзең сайлыйсың.
Юк. Алай түгел. Ә ничек? Менә ничек язылган шулай. Син аны бәлки уйларга, уй, фикер йөртергә була инде, әлбәттә, барыргамы, бармы. Әле алай ничек инде барыргамы, бармы. Эшкә барырга кирәк икән, син анда барасың, һәрхәлдә. Андый уй, әле ул теге, мәсәлән, дискотекага бараммы, юкмы дип уйларсың, әле була. Анысы да ничек язылган? Менә ничек язылган, ахыр чиктә шул уй булачак та инде. Әгәр барга язган икән, син анда барасың. Барга язмай икән, юк. Димәк, үзгәртеп булмый.
Бу шулай булсын, әйе, булмый. Синең җавабыңнан шундый нәтиҗәгә киләм. Менә үзем дә шундый нәтиҗәгә килдем. Ха була дисем, үз-үземә каршылык тудырам. Әйе, булмый.
Син эшеңне яратасыңмы? Яратам. Театр синең өчен нәрсә?
Театр минем өчен ул тормышым, тормышымның ниндидер бер өлеше.